Ki te whei ao, ki te ao mārama. Ko te nama teitei rawa o nā tauira Pirihimana Māori i whakapōtaehia i te rā nei. My uncle was a police officer in Rotorua, um, so from a young age just seeing him, seeing his, uh, how he goes about his job and the love he has for his job just inspired me. Ko te wā tuatahi tēnei ka whai wāhi ai ngā tikanga Māori i roto i ngā whakahaere manaaki tangata hauā i Rotorua. Being in an industry which is governed by an old society that te reo and Māori didn't have a place here, it's been challenging to be able to go hei, Aotearoa's changing, why aren't we? Ever since I've been here, I've grown into a beautiful wahine. Ā, ka rongo kōrero mātou i ētahi o nā whetū o te kapa Ōpango Māori whai muri i tō rātou wikitōria inapō nei. Kainakā, ka tara hae o te motu whānui, rarau mai ki te ao mārama. Kai te hipa nā tauira pirihimana Māori i nā taumata ikeike. I tēnei rā, tata ki te 50 ōrau o ngā tauira pirihimana o te wāhanga 355 i whakapōtaehia he Māori. Ina tau tata nei, tīmata ai te kaupapa Kimi Kai Mahi Wahine Māori āna pirihimana o Aotearoa, ā, ināianei kua puāwai mai ōna hua. Ko te kanohi kanorau me te mahi tōkeke ana pirihimana te whāinga.
He maka pōtae e taea ai te tū kaha ki te kawe i te ture. It's been my drive to be a police officer to become the role model for my siblings and my family as well. Not only that,

E toro teitei ana nā Māori i roto i tēnei peka. O te 71 whakapōtae, 42 paihēneti he Māori, 23 he wāhine Māori. Get them in here, keep them safe and help them to grow and nurture them as they start their policing journey. It's a great privilege to be surrounded by all these amazing women. I roto i nā rima tau ki muri, he 22 noa nā tauira wāhine Māori, ināianei te rerekē. He 23 he whai whakapapa ki ngā iwi 15 puta noa i te motu, he kohinga wheako e whai hua ai nā hapori ki te hora o te motu. Domestic violence is a big thing in New Zealand, so to be able to be a part of that team and help out in any way I can. Mā te kanohi Māori me tērā o te wahine kāre kore ka puta he hua ki roto i nā hapori ki te whakamutu i te āhua whakahāwini Māori e puta ai, ko te matatika me te mana taurite. Just have faith, have confidence as well. It's a long road but in the end it's all worth it. Feeling ready, I'm excited to hit the shoes of Counties Manukau, yeah hopefully I just do a great job.

Hei āpōpō mana ai te whakawhitinga atu o ngā mana o te Manatū Hauora ki te Mana Hauora Māori, kia hauora Aotearoa hoki, hei hika ake i te tīmatanga o tētahi pūnaha hauora hou ki Aotearoa, me te whāinga nui ia kia pai ake ai, kia mana ōrite ai ngā hua hauora mā te Māori. Hei matapaki i te kaupapa, kua whakapiri mai te Minita Take Hauora Māori, a Peeni Henare. Me te Minita, tēnā koe.
Kia ora tātou. Ā, tuatahi ake, he rā nui te haere ake nei āpōpō i roto i te anga whakamua o te rāngai hauora i Aotearoa nei, e ahu pēhea ana te whakawhitina o nā mana ki nā wepu hauora hou e tū nei. Ka, ka ngāwari ki tāu e matapae nei?
Ā, me pono taku kōrero ki a koe, ehara i te mea ngāwari nā te mea he tini ngā kaimahi ki roto i te ao hauora ki konei, nō reira ka whakawhiti mai te katoa ki roto i ngā mea, ki roto i ngā wāhi mahi hou nei, nō reira he mea pōhēhē te kī atu ki a koe he ngāwari te haere engari, e hoa, kei te mau tonu te ngākau o tēnā, o tēnā i ngā mahi e mahingia nei e tātou. Nō reira, nā runga i tērā, kei te harikoa ahau, me taku rongopai, ā, kāre kore ka harikoa ngā ratonga hauora Māori me ngā kaimahi Māori, ana kāti ki wō tātou whānau. Nō reira, he aha pū te āhua o ngā mana, o, o ngā mahi ka whakawhitihia atu āpōpō?
Ā, ko te mea tuatahi ko ngā kirimana ka noho ki raro i te Manatū Hauora Māori, ā, Manatū Hauora i tēnei wā, Ka whakawhiti atu ana ki te Manatū Hauora Māori hou nei. Ko ētahi atu o ngā mahi ka tīmata mai āpōpō, ana, ka āhua rerekē te āhuatanga o te taha ki ngā pūtea, ana, hei whakataunaki i ngā mahi a te Manatū Hauora Māori. Engari, me kī pēnei ki te hunga e whakarongo mai ana, E hoa, mehemea e māuiui ana koe āpōpō haere ki te rata, horekau tētahi mea i rerekē ki roto i ngā tāone me ngā hapori puta noa i te motu whānui, mehemea e māuiui ana koe, haere ki te rata, haere ki te hōhipere.
Nā Peni kai te kitea i ngā hōhipera i tēnei wā, kai te tokoiti ngā kaimahi, kai te tokoiti ngā nēhi, kai te rahi ake ngā tūroro, kai te nui hoki ngā hiahia a ngā tūroro, nō reira ka pēhea ērā āhuatanga i roto i te whakawhitinga atu ki te arohū nei? Ā, ko te mea nui ka mihi atu ahau ki a rātou i te mihi, i te mea tuatahi, engari tuarua ake, e hoa ko te hiahia, ā, āpōpō rā ka whakawhiti atu tātou ki ngā ratonga hauora hou nei, e hoa ko te aronga nui o Te Manatū Hauora Māori kia whakapiki ake i ngā ratonga hauora Māori ki roto i ngā hapori. Nō reira, koinā pea te, te, te whakautu ki te hunga e meatia ana, ē, kua tino horapa, kua, ā, kua tino mea, ā, kua tino waipukengia ngā hōhipere huri noa, Engari ko tā mātou e hiahia ana kia kite atu i ngā ratonga hauora ki roto i ngā whānau, kāinga, hapori anō hoki, hei aukati i te tini tāngata ka haere atu ki ngā hōhipere, tiki ratonga ai. He aha rā ō hiahia hei Minita mai te Tāhuhu Rangapū i a Iriana Manuel, i te Poari hoki, i roto i tēnei wāhanga o ngā mahi whakawhiti ki ngā wēpu hou? Ā, tuatahi ka kī atu ahau ki te tumu whakarae hou, E hoa, kei konei ahau, otirā tō iwi Māori e tautoko atu ana i a koe. Tuarua, kāre kore, kia tiro atu ki te kei o te waka, ka ahu pēhea nei tō tātou waka ki uta. Ā, ka mutu, ā, ko tāku e tohutohu nei ki a ia me kaua e wareware ki tō tātou whānau Māori. Ā, me ū tonu te kaupapa o te whānau, ā, ki ngā mahi katoa e mahingia ana e te ratonga hauora hou. Ka pai e te Minita Peeni Henare tēnā koe e wau nā kōrero. He tono pana tā te Ope Pirihimana ki te hunga porotēhi kua roa e noho poka noa ana ki te whanga o Māhanga. Ki te kore, he mauhere te mutuna. Ahakoa te whakahau kia wehe, i tukuna ki a rātou i te 24 o Haratua, auare ake. Nō te rangi, i muri tonu i tā rātou rukena ake i te papa o waho i te whare paremata, ka nuku atu ētahi i ōna kaiporotēhi ki Māhanga, ki Whātaitai, noho, noho kore mana ai. Ahakoa tā te ture tono kia neke kei mauhere, e taringa morimori tonu ana nā Kaitotohe. Ko te reo Māori tētahi o nā kaupapa hou e whakahaerehia ana e Pūkenga Ora i Rotorua. He ratonga e awhi ana i te hunga hauā. Ko nā tikana me nā whakaaro Māori hoki ka kitea ake i roto i nā mahi whakahaere a taua kapa. Heoi anō ko tētahi atu o ā rātou whāinga nui ko te whai i ētahi kaimahi tāne Māori. Kei a Herowini Waikato nā whakamārama.

Whakapapa me te kapa haka, kua rua tau e tatari ana ki te rā hirahira nei. Being in an industry which is governed by an old society that te reo and Māori didn't have a place here, it's been challenging to be able to go, hey, Aotearoa's changing, why aren't we? Ko ia te wahine i whakapau kaha ki te whakauru i tēnei taha tō tātou, arā, ko te ao Māori kei waenga i taua wāhi. ā, mō te hapori katoa, mō te hunga katoa, te hunga haua katoa tēnei.
Kāti, i raro i te maru o Jabron Clifford, kaiwhakahaere hou o Saint Chad's, kua panoni te waiaro kia puawai ai te ao Māori ki tēnei kaupapa. Oh look, Rotorua is supposed to be a bicultural city, right? And so we really wanted to make sure that we implemented that biculturalism into

Te ōrokohanga o St Chad's ki Rotorua, he whare āhuru mō te 70 hunga hauā, ā, ko te 30 ōrau he Māori. Ko te whāinga a Epapara ināianei he wero atu ki ngā tāne Māori kia uru ki te hāpai i te kaupapa. But they have skills that wahine can't give. We trying to balance that we get more.

Kai tua ake tonu i nā whakamatuatanga, ka rongo kōrero mātou i ētahi ōna whetū o te kapo Ōpango Māori i whai muri i tā rātou wikitōria inapō nei. Hoki mai anō. He uei i te rangi, he waipuke nui ki te whenua o te taiwhanga o SMG i Kirikiriroa i mua tata atu i te kēmu Ōpango Māori ki a Airani. E whakahōnore ana te kapa manuhiri i te toki Ōpango Māori a Shaun Wainui, he 25 tau te pakeke, ka aitua ohorere i te tukina waka i Te Whiringa-a-nuku i tērā tau. Nā, i whakatakoto te kāpene o Airani, hautipua anō hoki i whānau mai i Aotearoa nei, a Bundy a kī, he poraka me te nama 11 ki te aroaro o te haka. I tae atu hoki a Tāmati Tianana, e whai ake nei tana pūrongo.
Webber again, numbers! Sullivan! Ha ha, Zan Sullivan! Kua ea tāna e whai nei, kua puta ihu te kapa Ōpango Māori,

me ngā hua nui o te kēmu ki te kapa o Pango Māori, e 32 ki te 17 te wikitōriatanga.
Tautōhito mai, manu pirere mai, rāua, rāua, rātou, rātou i puta toa ki tā te kaiako i pai ai.

Ki te whakamānawa i tō rātou hoa i a Shaun Wainui kua whetūrangitia nei, i whakahihiri i te kapa kia eke. Shaunie's been a huge part of this this team um and you know far out we miss him um and I guess like the haka beforehand having him behind us I I played

proud to be Māori and that is hard to do like for someone he made me proud to be Māori by the way he lived his life on and off the field. Kāore e kore he whai utu te mahi a te kapa Airini i te kēmu tuarua e whai ake nei, te kī a te kaiako Airini a Andy Farrell. You'd expect a bit of bit of ups and downs so in all I think um I think it's a a good day for us in in in regards to lads learning lessons and um knowing that if we fix a few things, especially discipline wise, that we um, we can give a better better account of ourselves in, in, in the next game. Heoi ai ki ngā kōrero, mā roto mai i te wikitoria i te kēmu tuarua, ka whai mana nui te kapa ōpako Māori e mana ai te kōrero kia noho mai rātou hei hoariri mā ngā whenua i te taumata o runga. Tāmati Tiananga, Te Ao Mārama.
Ki Amerika, te haere a tētahi ākona tākuta e whai ana ina tukana iwi taketake me te mātauranga whakawhānau pēpē. Nō Nāti Hauā me Nāti Porou a Nikki Barrett o Te Whare Wānanga o Waikato, ko ia tērā te kaiwhiwhi i te karahipi Fulbright a Ngā Pae o te Māramatanga.

Ko te whakanikotanga nui rawa atu ki te rāngai hauora ka tīmata āpōpō. Ka tū ko te pokapū o ngā take hauora i tēnei whenua, pēnei i te Mana Hauora Māori, ka hinga ko ngā poari hauora ā-rohe. Hoi anō, i te pēhitanga o ngā hōhipera me ngā rāngai hauora i te mate korona, te mimiti haere o te puna kaimahi hauora me ngā pānga o te hōtoke, Ka whai hua nui rānei aua mahi whakaniko? I kōrero a Keri Nuku, Kaiwhakahaere o Te Tōpūtanga Tapuhi Kaitiaki o Aotearoa kia tapatahi mō wēnei take i te rā nei. I think our expectations, I mean a group of our nurses took a claim against the Crown because under the health and disabilities sector,

Tena u tonu mai. Taihoa ake nei ma te kapa haka o te waka hui a te hotaka e whakakapi i tenei po. Nā, e hoki mai anō, kia titiro ake tātou ināianei ki ngā tohu a Tāwhirimātea. Ka tāmaru te rangi ki Kaitaia, ahiahi noa, ka kōpata te ua, ka mahea ake te ua ki Tāmaki Makaurau hei te ahiahi. He hau tonga māuru te kōrero ki Rotorua, he hau ā-uru ka huri hei hau tonga ki Tūranganui-a-Kiwa, na ka kōmaru hoki ki Ngāmotu. Ka paki haere ki Te Whanganui-a-Tara, ka mao te ua ki Whakatū, engari, kia tūpato koutou ki te riri o te hau ki reira. Ko Patapata te ua ki Ōtautahi hai te ata engari ka mahea ake. Tāhuna he hau tonga-mā-uru ka pupuhi ki reira, engari ki Waihōpai he rangi mākū te matapae. Kāti, mō te whānuitanga o wā mātau kaupapa, tēnā toro atu ki te taupānga a te ao Māori, tirohia hoki tā mātau whārangi pukamata. Nā, ka waiho mā te kapa haka o Te Wakahuia me tā rātou waiata ā-ringa, te wahine toa, te hōtaka e whakakōpani ake i tēnei pō. Atu i a mātou katoa kia ai o te pō.